what's good you guys welcome back to my youtube channel if you're new here please welcome so you guys today i'm here with the story of chill master pane musikana akaimba kushow ya chill master achichema guys aiwa musikana akazvifarisa pamwe akatanga akadhakwa chichi ndozvinoratidza kudhakwa but musikana akati iye she was going through a hard break chichi musikana anga adamburwa avhumburwa vhumburwa moyo so chu master came on akati kune vanomuziva musikana uyu ee ndiri kumutsvaga ndiri kuda umupo 500 us yake for expressing kuti munhu anonyatsofarira chu master nemoyo wese and mayimbira akaita aiwa akafadza chu master kuratidza kuti aiwa chu master basa riri kuenda mberi so this girl finally met chu master akapiwa 500 usd yake cash guys akaibudisa pakamera achiratidza kuti aiwa cash akatoipiwa akaibata and chewmaster was accompanied by japresa saka musikana wayo akaita rombo rakanaka rekuona chewmaster obva aona japresa zvekare and ya yeah, i really hope this girl was very happy heartbreak aiwa it is worth it wopiwa 500 years pamusoro oona futi macelebrities achitaura newo padhuze aiwa haa zvakafamba zvemusikana so i just want to say um, congratulations to chu master like he's been doing the most of lays aratidza kuti mukomana aiwa zvinhu zviri kufamba if you track down uh, history yachu master back then pane uh, this other interview yake yandakatomboona back then zvisati zvanyatsofamba ya zvairatidza kuti zvinhu zvichiri down achitaura iye achiti ya yeah, things are changing but for now i can see kuti ya yeah, pane huge change mukomana mari dzikuratidza kuti dzakufamba ne ane zvakamboitika pakati apa ah, zvekutsika munhu tsaona yakaitika yakashatisisa and im really glad kuti mukomana bounce back eh, because after such a uh, scenario mumwe munhu anobva atoenda down down zvekutoti keriya yake obva enda musango but two master uh, took it as a test akaramba achishinga achibuditsa music yake and he kept on being consistent and ya zvinhu zvikaramba zvichifamba zvakanaka so two master is doing the most two master munhu ari kubuditsa mangu machu master like i think for this year ka tingatoti he's fully booked tikatarisa mashows aari kuita tikatarisa uh, show chat yake tingatoti mukomana ari fully booked vanhu vazhinji theyare really listening to chewmaster music andifungi kuti kune ari muzimbabwe naasingazivi chewmaster asinganzwe music yachewmaster most people here in zimbabwe they listen to chewmaster and he's doing the most guys doing the most so tinongomupa maruva ake chuma saachiri kurarama and also for, for giving back to the community kupa kwaakaita musikana ye 500 years its giving back to the community vashoma vanoti vakwira up there vanozorangarira kuti kune mafanzi vazhinji vamwe vanenge vatozvikangano vakudya mari dzavo vega but mafanzi ndi anenge akakukwidzai kumusoro akaita kuti zvinhu zvifaye so giving back to your fans giving back to the community its such uh, it shows iwewo personality yako character yako munhu zvauri nealso it shows kuti uri munhu anorangarira kwaakabva back then uri munhu wekuti yeah if you get a chance yekukwira paladder you can still uh, turn back and help others vasara kuzasi so showmaster is showing that showmaster is showing gratitude kumafans ake ari kuratidza kuti aiwa ndinotenda nekundikwiridzira kwamunei muchiita muchimba masong hangu muchindifarira yeah he's just being appreciative so yeah more hands to showmaster we just say more songs uh, more grace more success tinongoti aiwa ngazviende mberi thank you so much guys for watching make sure you like comment and subscribe comment down below guys what do you think about this lady who cried kwachilmaster guys vamwe vakatanga akadhakwa but musikana akati aa ah, ah, handimwe guys ndantori sopa